Halleluijah! Dawt nan a khatmi Cungnung Bik kan Pathian, Siangpahrang Vialte Siangpahrang, mi vialte nunnak a uktu le nangmah le keimah nunnak a ngeitu le nihin ni suimilam caan tiang himnak he lam a kan hruaitu kan Pathian min thiang thangṭha ko sih. Pathian lawnglawng thangṭhat tlak a si. Pathian lawnglawng bochan tlak a si. Kan nun zongah Bawipa ta kan si i kan thih zong Bawipa ta kan si. Kan nun ah kanmah ta si lo hoi dawt. kan nunnak hi Bawipa ta a si. Kan nunnak hi Bawipa ta a si ko ti na hngalh i kan nunnak hi Bawipa kut um ko ti na hngalh ahcun zeihmanh ṭih a hum lo. Kan nun hi kanmah te kan i ven khawh lo zia. Ninak vawlei cung mi fim hna nih he ti an fimnak an nunnak an i veng nain an thi ṭhiamṭhiam. Cu nih zeidah a langhter? Nunnak hi kanmah kut a um lo zia kha langhter. Cucaah nihin nih hin Pathian ei hngal hna seh tiah kan duhmi cu ka fa na nunnak hi keimah kut a um. Keimah ta a si. Na nunnak zohkhenhnak ding cah hin keimah rian a si. Nangmah te nai ven khawhnak a um lo. Keimah thawng lawng na nung i keimah thawng lawng na him i nihin hi dir hmun a dirnak hi keimah thawng in a si, a ti Bawipa nih. zeicahtiah amah nih a kan sermi a si amah nih kan huppheng hlah su law kan i vennak cu pakpalawng lawng te a si nan hngalh dih cucaah david nih cun bawipa ka nunnak hi zeitluk in dah a tawi hi ka hngalhter law ka fim deuh lai ka nunnak hi thladem bantuk a si ka hngalhter law nangmah kan bochan deuh lai Langter ka duhmi cu kan nunnak hi kanmah ta si lo zia, Bawipa ta si zia. Hi fiang tein tu zan na hngalh si ahcun nangmah le kam in phan ning zeihmanh um lo. Bawipa nih an umpi ko caah ṭih awk zeihmanh um lo. Bawipa umpi lo vialte cun ṭih ding a si. nan bawipa na kan umpi kan hngalh ko ahcun ṭih awk zeihmanh um lo cucaah zumtu a simi nih cun bawipa na ka umpi ti kha kan hngalh hrimhrim a hau na minung tampi nih cun bawipa na kan umpi kha kan hngal taktak lo zeirongah a bia kan chungum lo pathian cu a bia um pathian cu a bia chung a um cucaah a bia he hawikomnak kan ngei lo si ahcun pathian ṭhawnnak kha himnak kan i ser kho lo Pathian ṭhawnnak kha daihnak in a ser kho lo. Atu cu vawleicung thawngpang hawikomhnak kan nei le vawleicung thawngpang nih cun zeidah a chuahter? He kan thinlung a zawtter thluahmah. Sinain Pathian bia nih cun kan phung le daihnak, hnangamnak, lawmhnak a pek. Ṭihnak chung a kan luatter. Atu ah, he Facebook nan zoh tikah coronavirus nan khat. Viber a coronavirus a khat vawleicung news vialte coronavirus a khat dih kha thawngpang lawng te he nan hawikom caah atu nan thinlung a ṭihna na khat cang nan umhmun te ṭihna nan khat cang nan pawngah virus um lo nain nan ṭih ṭhiamṭhiam a thawngpang nih an ṭihter viar cang hna a thawngpang nih a sining a teh. Cucu zumtu hna Pathian nih a kan duhpiakmi sining a si maw si lo? Asiten na ṭihnak nih hin Bawipa in thangṭhatter maw? Na ṭihnak nih hin Bawipa lawmhter maw? Na launak nih hin Bawipa lawmhter maw? Ka dawtmi kunau hna, hika hin Pathian nih a kan duhpiakmi lungput le cu lungput chung a bawipa nih phuan a duhnak cathiang in thazaang la hna si ti kan sawm hna nisum kan sawm hna samfung sawmkua le fungkhatnak ṭhiam ṭhiam i relnak pakuanak le pahranak te kha van zoh ṭhan hna usih law hi kaan timi cu bawipa cu chanhtu ah naa ser i a ti bawipa cu chanhtu ah naa ser i a ti bawipa cu ti si ai ti lo sibawi zong te fawn lo bawipa cu chanhtu ah khalei ka chim cun coronavirus zawtnak na ṭihnak chungin chanhtu ah a ti na launak chungin chan tu ah hi virus nih mi a thah cuahmah mi hna ṭhawnnak chungin chan tu dingah bawipa cu chan tu ah naa ser i ti na ser a hau nangmah nih keimah nih ka ser a hau chan tu dingah bawipa kan herh tuk bawipa kan herh tuk bawipa kan herh tuk nangmah lawng ka si kho lo nangmah lawng ka him lo Nangmah le second pakhat zong kai veng kho lo Bawipa nangmah kan herh tuk. Nangmah bawm ka herh, nangmah chan ka herh, Bawipa nangmah kan herh. Nangmah kan herh bik atu leo caan ah zeidang vian nangmah kan herh bik. Nangmah long long he aka chanh kho jun asi. Ti kan thinlung dira kan Bawipa som. Hi ka han Bawipa cu ati. Kadon mi kunam na nunak a Jesuh boi ter ko. Na nunak a Jesuh boi ter an chanh ko lai. coronavirus buaiter buaiter hlah amah kong ka ruat la coronavirus kong ruah kho lu pathian thatnak pathian ona tu ka ruat u bawipa ne anum pi nak tu ka ruat deu bawipa ne bia an kam mi tu ka ruat deu bawipa ne kan kal tak lai lo an ti mi bia tu kha da thilong a chia deu nan nun na khi keima ta si keima kut chung a him ko ati mi tu kha na thilong a chia deu ka dawtmi kunau hna kan vaibar hi pathian bia in khahter cang hna usih atu suaimalam caan thawk in kan vaibar hi coronavirus si loin pathian bia a ṭhawng i a nungmi a nung i a ṭhawngmi in khahter cang hna usih kan pastor vialte Jesuh min kan nawl hna kan Khrihfa pa vialte Jesuh min kan nawl hna vaibar hi a nungmi pathian bia in khahter cang hna usih Kan Baibal a rami Pathian bia nih hin zumtu vialte nunnak hmunhma la cang selaw Pathian min a chuahpimi himnak teinak hi a reltu vialte cung a phan cang seh. Jesuh min kan nawl hna. Varas kong ṭi hlei ngol cang u. A nungmi Pathian bia tu in kan hawikomnak khat cang seh. Cucu Pathian duhnak a si. Nangmah le keiman kan buai awm lo. kan buai le zo ma kan chuap i mem lo bawipa na kan buai piak dih kan tuah kho lo mi vialte bawipa na kan buai piak dih cang kan pathian min thiang thang tha ko sih tu zai bia kan hal na nun nak se kan pakhat nai veng kho mo nai ven kho lo bawipa pe bawipa nen veng se pathian se zum tlang si nangma le nangma kha bo chen len u la bawipa kha bo chen ko Cuca ka dawtmi kunau hna, atu suaiman caan thawk in kan Viber hi a ṭhawngmi Pathian bia in khat cang selaw cu Pathian min a chuahpimi hnangamnak, daihnak le teinak cu a reltu vialte nunnak a phan cang selaw a bia lawng in a chuahpimi a sunparnak kha a fale kan cung a lang cang seh. nan viber a Jesuh boi seh nan nun a Jesuh boi cang seh coronavirus boi dila seh coronavirus thong nih hnin dila seh Jesuh a thatnak a ṭhawnnak a thil ti khonak a fale ca kan nunnak a fale ca a nunnak ti a pe siangtu Jesuh Khrih a sinak amah thawng teitu kan sinak amah thawng in dei deinak a hmutu kan sinak tu hi kan viber khat deuh cang selaw kan viber hi pathian ṭhawn an uk cang selaw cu viber chung a rami pathian ṭhawnnak vialte cu a relmi vialte nunnak cu hmunma la cang selaw bawipa na sunpa na co cang seh cucu pathian duhnak a si bawipa cu chantu ana ser i cungnung bik cu hupphengtu ana ser caah na ser caah ti bawipa na chungah bawi si ahcun jesuh huphennak jesuh kha chantu ah Ka ngari lai, coronavirus na zawt sual hmanh ah Jesuh kha chanh duh lai lak si ahcun atu an chanh lai, atu suimilam cang hrimhrim ah an chanh lai, an chanh lai. Zeicahtiah Jesuh cu sibawi vialte hna lakah sibawi ṭha bik a si. Cungnung bik cu huhphenhnak ah naa ser ahcun, huphengtu ah naa ser caah harnak zeihmanh an tlun hnawh lai lo ti hallelujah harnak zeihmanh nih an tlun hnawh kho lai lo i harnak zeihmanh nih a ti hallelujah harnak zeihmanh timi chungah coronavirus zong ai tel zei bantuk harnak hmanh nih an tlun hnawh kho lai lo na pong ah minung zeizat hmanh sin hmanh a tlung selaw nangmah sin si tlung lai lo zei ca tiah Cungnung bik Pathian pei huphengtu na ser cu phaw an na ser cu na hmai huhnak ah cungnung bik Pathian ai ser na nunnak huphengtu dingah cungnung bik Pathian ai ser na tak a rawk khomi huphengtu dingah cungnung bik Pathian na ser a si ahcun zei bantuk harnak hmanh nih an tlun hnawh kho lai lo i ti vanchiatnak zeihmanh nih in phan lai lo hallelujah na inn zong a phan lai lo hallelujah nangmah pumpak lawng si lo na inn chung zongah a lut lai lo hallelujah harnak hmuh khawh lomi cu a kan veng kho tu a nungmi kan pathian lawnglawng a si hallelujah a nungmi kan pathian lawnglawng a si a nungmi kan pathian lawnglawng a si a tangah riahnak hleikhat ah a van nolhmi cu na kalnak kip i a ti na kalnak kip i nangmah zohkhenhtu dingah oh hallelujah bawipa na kan zohkhenh zungzal a vanmi thia kan ven zungzal ka dawtmi kunau hna vanmi cu pathian fale a kan vengtu an si vanmi cu pathian fale a kan vengtu a si vanmi nih an umpi hawidawt rak ngai man vanmi nih an umpi vanmi nih an in ven ko na ikar zawn in ven ko na kalnak pawn in ven ko corona corona virus vialte an kham piak tu dingah bawipa nih vanmi an thlah piak ko phang hla hawidawt jesuh khrih ruang a phang hla na bawipa jesuh khrih ruang a phang hla nangmah nai ven khawh ruang si lo na bawipa jesuh khrih nih an umpi ruangah phang duh hlah zei ruangah a vanmi thiang hna ti na kalnak kip ah ti na kalnak kip ah van lo na cit zongah motor na cit zongah shopping na kal zongah leng na chuah zongah inn chung na thut zongah khoika na kalnak zongah na kalnak kip ah nangmah zohkhenhtu dingah Pathian nih a vancungmi kha a chiah hna lai nangmah zohkhenhtu dingah Pathian nih a vancungmi kha a chiah hna lai zei hau bawipa kha chanhtu ah aa sermi le cungnung bik ka hupphengtu ah naa ser caah atu suimilam caan vanmi nih kan veng hna seh vanmi ṭhawnnak nih kan ihkar zongah khoika kan kalnak zong kan veng set i kan duh ahcun bawipa kha chanhtu ah kan i ser i cungnung bik kha hupphengtu ah kan i ser si ahcun a nungmi kan Pathian nih vanmi a kan thlahpiak lai vanmi nih a kan ven ahcun coronavirus nih na zeihmanh an tong kho lai lo na inn chungkhar zong a tong kho lai lo na fale zong a tong kho lai lo na inn thilri pakhat a tong kho lai lo kan Pathian min thiang thang ṭha ko sih kan Pathian cu a nung zumh awk tlak a si kan sin a um hallelujah Pathian fa kan si Pathian fa kan si kan nunnak hi amah ta a si kan zeizong te an si amah thawng in kan nung hallelujah amah thawng kan dam amah thawng in kan nung amah thawng kan him amah thawng kan dam amah thawng kan luat amah thawng teitu kan si zeizong te hi bawipa thawng lawnglawng a si caah bawipa na sunparnak co ko sih Bawipa na sunparnak co ko seh ka dawtmi ka nau hna. Bawipa na sunparnak co ko seh. Zumtu ai timi na nunnak hin Bawipa nih bia chim cang ko seh. Nihin ni suimilam caan hi Bawipa nih ka kau hna seh. Ka sin a ra hna seh. Ka mi nih kau hna si tiah duh. Bawipa nih kau hna si tiah duh. an zeizong te ka si hngal hna seh ti a duh an himnak ka si hngal hna seh ti a duh an teinak ka si ti hngal hna seh ti a duh ka dawtmi kunau hna bawipa kha an chantu dingah au ko jesuh kana boi a ser ko cungnung bik kan huphetu ding a ser ko zeihmanh ṭih la zeihmanh ṭih la Bawipa na um pi ko. A kan vengtu ding vanmi a kan thlah piak. Zumh awk tlak a simi kan Pathian min thiang thang tha ko sih. Bochan awk tlak a simi kan Pathian min thiang thang tha ko sih. Ka dawtmi unau hna, tu zan hi thong tha ngai mi vialte, Bawipa chun ang pe ko na se. Thlachu a pek cangmi a bia nih nan nuna hmun ma la salo. Hi bia na chuahpi mi dei na ngam nak lomnak nan cung um si lo. A tangmi nan lam thluan chung vialte hi bia nih nan thinlung ah in dirpi peng hna si law nan tuah sernak kip ah bawipa tu na sunparnak ca ko si kan zate ca bia bawipa le chunah kan pek piak cang ca kan pathian min thiang thang tha ko si